Ýüz altynjy sorag geçýäs. Ýagny NK gazy bilen NO gazy reaksiýa girýär. NK ýagny azot bilen e, azodyň dioksidi çykýar-da bärde. Gün reaksiýanyň aktiwleşme energiýasyny beripdir bize. 105-nji soraga seret geçip bilersiňiz. Aktiwleşme energiýa näme olaň üstünde durup geçdim. Reaksiýanyň delta haşy berýär-de bize. Şoňa laýyklykda reaksiýanyň geçiş we potensial energiýanyň diagrammasyny çyzyň diýýär. Edil bu ýüz bäşinji soragdaky ýaly wideony pauza basyp zat edip bilersiňiz, synanyşyp bilersiňiz. Ondan hem jogabyna geçýän. Soňra gysgaça düşündirip geçerin jogabyny. Potensial energiýa diagramasy şeýle bolýar, ýagny otuz kilokalori aktiwleşme energiýasyny beripdir bize gönü reaksiýanyň. Gönü reaksiýasy şu, şundan şuňa gidýänçä otuz bolmaly. Şoňa görä diagrama we e, gönü reaksiýa we ters reaksiýany çyzanymyzda e, minus minus delta h minus on üç ýagny şunça çykmaly ýyllyk bölünip çykmalyda minus on üç Şul aralygam delta aşy bolýar. Soňra ters reaksiýaň e, aktiwleşme energiýasyny soran bolsa, siz şu taýdan şuňa aralyk, ýagny şu taýdan näçe minus 13. Ýagny soňky 30 aýyrýarsam başdaky, soňkudan başdakyny aýyrmak minus 13. Ýagny kyrk üç. Eger size ters reaksiýanyň aktiwleşme energiýasyny sorasa-da, kyrk üç kilokalori bolýar-da. Indiki soraga geçýäs. Bu soragda näme diýýär? Reaksiýanyň tersiniň aktiwleşme energiýasy kyrk sekiz kilokalori. Bize näme berlen? Reaksiýanyň tersine aktiwleşmesi berlen. Soňra şunuň hersiniň aýratynlykda emele gelmesi berlen, ýagny şunuň emele gelmesi minus kyrk, CH dördüňki minus on sekiz. Bu kömür ýagny uglerod monoksidiňki minus ýigrimi alty. Berlenlere görä gön reaksiýanyň aktiwleşme energiýasyny tapyň. Mundan öňki soraglarda ýüz bäşinji soraga seredip bilersiňiz. Biz delta H-yň formulasyny iki hili görnüşde çykaryp bolýar. Ýagny delta H şu taýdaky emele gelenleriň energiýalaryny goşýas, ýagny delta H Emele gelenden ki jemi, ýagny şeýdip görkezýän jemi önüm ö harp bilen görkezýän aýyrmagam emele gelenden ki delta h reaksiýa girenler re harp bilen görkezýän deňdir se haş dört bilen se on ki delta h minus on sekiz bilen minus ýigrimi alty butyn ondan dördi goşmaly ýagny otuz sekiz kyrk dört bolar minus kyrk dört

Minus kyrk dört. Goşmak kyrk bolýar. Bu da haýsy uly bolsa şondan aýyrýas, ýagny minus kyrk dört kyrkdan uly. Jogabymyz minus dört bütin ondan dört kilokalori. Näme eken biziň delta haşymyz belli. Ýene bir formulamyz bardy biziň delta haş ikinji formula. Başga hili hasaplaýşymyz Aktiwleşme energiýa, göni reaksiýanyň aktiwleşme energiýasyndan aýyrýarys ters reaksiýanyň aktiwleşme energiýasyny. Bizde ters reaksiýanyň aktiwleşme energiýasy berlen kyrk sekiz we delta haşymyzy biz hasapladyk minus dört bütin ondan dört. Indi şu taýda göni reaksiýanyň bize soraýanam şu göni reaksiýanyň aktiwleşme energiýasyny tapyp bilýäris biz ýagny Enerji aktiwleşme minus minus kyrk sekizi beýläk geçirsek, kyrk sekizden dört dört aýyrsak, kyrk dört bütin ondan dört, ýagny gön reaksiýanyň aktiwleşme energiýasy onda kyrk dört bütin ondan dört bolar. O-da plyus kilokalori. Ýagny bärde kyrk üç tiýin ondan alty, ýagny kyrk sekizden aýyrdyk. Kyrk üç tiýin ondan alty biraz bärde hasaplama ýalňyş goýberipdiris, ýagny alty karz alyp berdik. Ýagny şunuň ýaly ýerlerde kalkulýator ulanyp bilersiňiz. Kyrk üç tiýin ondan alty. Indi biz şu işdänimizi aýyraly, şu taýda olar düşündirip geçeýin men. Ýagny bärde delta-h hasapladyk. Gaýtalap geçsek, ýagny delta-h emele gelen, aýyrmak delta-h reaksiýa gelen. Emele gelenden ýagny CH4, şu bilen şuny goşýas, aýyrýasam, başda reaksiýa giren C2H4 şuny. Indi emele gelenden minus on sekiz, minus ýigrimi alty bütin ondan dört, ikisini goşýas, aýyrýasam, minus kyrky reaksiýa giren. Netijede delta-h-ymyz çykdy. Indi delta h-yň şu taýa çenli bir hil hasaplanyşy, indi şundan soň, şuňa ikinji goýaýyn, muňa birinji goýaýyn, ikinji delta h-yň hasaplanyşy biz muny ýüz bäşinji soragdan görüp bilersiňiz. Başga hil delta h, ýagny aktiwleşme energiýa, forward reaction bärde gönül reaksiýa, aýyrmagam aktiwleşme energiýa, reverse reaction ters reaksiýa. Delta h-ymyz şu taýdan tapyldy, ýazýas. Şu gün reaksiýany bize soraýar, aýyrmaň bir sekiz, şu taýdan kyrk üç diýen on on alty çykýar. Indiki soraga geçýän. Himiki reaksiýanyň geçiş tizligine nähili faktorlar täsir edýär? Men muny jogany taýynladym. Ýagny birinji reaktantlaryň reaksiýa giren maddalaryň tebigaty, ýagny gatymy, suwuklykmy, Şolar täsir edýär-de, arasyndaky baglanyşyklar. Ikinji reaktantlaryň konsentrasiýasy, ýagny köp mukdardamy, goýumy ýa-da suýukmy, soňra temperatura, soň katalizator. Soňam reaktantlaryň arasyndaky meýdan, ýagny interaction area diýilýär. Bu-da unturadylanmy madda ýa-da uly bir uly bölekmi, şonuň ýaly manyny aňladýar-da. Indiki soraga geçýäs. Aşakdaky reaksiýalaryň tizligi barasynda çaklama ýörediň diýýär. Näme çaklama ýörediň diýýär, haýsy şulaň çalt, haýsy haýal şo barada, ýagny bärde bular suwly ergindäki reaksiýa geçýän we suwly erginde geçýän reaksiýalar iň çalt bolmaly, geçýär. Ýagny reaksiýanyň tizligi iň ýokary, sebäbi hiç hili baglanyşyk, birinji reaksiýa Ýagny şu taýda birinji reaksiýanyň tizligi iň ýokary, sebäbi hiç hili baglanyşyk emele gelmek ýa-da üzülmek bolup geçmeýär. Garaz, suwly, ýagny aqueous reaction çalt bolup geçýär-de. Köp halatda suwly ýerindäki reaksiýanyň tizligi ýokary bolýar. Ikinji iň haýal geçýän reaksiýa ikinji. Sebäbi näme üçin diýýär? Sebäbi köp sanly baglanyşyk bozulýar, ýagny CH4 bolsa aýdaly CH4-iň formulasy şeýle. Eýýäm şuň özünde dört baglanyşyk bar. Näçe energiýa gerek? Öwrüm aýrylmasy üçin, döwülmesi üçin ýa-da kislorod üçin. Şuň döwülmesi üçin wagt sarp edýär-de, haýal geçýär äkse. Ýa-da energiýa gerek. Ikinji iň haýaly, birinji iň tizi, ikinji iň haýaly, diýmek, üçem arada goýsak bolar. Ýagny H2 goşmak hlorki. Netijede şeýle baglanyşyk gurup bilýäris-de. Indiki soraga geçýär. Şu sorag gaty kyn soraglaryň kategoriýasyna goşsak bolar, sebäbi diýende uniwersitet derejeli belki halkara olimpiadalaryň soraglaryna, ýagny taýynlyk hökmünde berilýän soraglar hökmünde göz öňüňe getirip bilersiňiz. Bu bärde näme diýýär? Reaksiýa berlen bize şu taýdaky we tablisa berlen. Şu tablisa görä reaksiýanyň tizligine barada pikir ýörediň diýäde. Ýagny birinji A-da biz reaksiýanyň tizlik formulasyny tapyň diýär. Soňra K hemişeligini tapyň diýär. Soňra konsentrasiýalaryny berýär, reaksiýanyň tizligini hasaplaň diýýär. Indi näme edýäs? Şeýle bir reaksiýa bolsa, ýagny A goşmak B bolsa, Eger se emele getirýän bolsa, şuň öňünde iki molgusy biz reaksiýanyň tizligi rate diýip belaýyn. Umuman alanda şu A bilen B-niň konsentrasiýasyna bagly bolýardy. Diňe A-nyňka-da bagly bolup biler, diňe B-niňka-da bagly bolup biler. Ýöne teoriýa boýunça K köpeltmek A-nyň kwadraty Köpeltmegem B bolmalydy. Bärde muny edip bilmeýäs, ýagny şunuň kwadraty köpeltmek şunuň birinji derejesi bolýar, etmeli bolsak muny edip bilmeýäs, sebäbi diýende tejribe otagynda görkezilipdir. Aslynda, ýagny ara reaksiýalar bolup geçýän bolmagy mümkin-de. Şu sebäpden bularyň şu mollarynda iki baglanyşyk üýtgeşik bolmagy mümkin. Ol baglanyşygy biz diňe şu tejribelere laýyklykda çykaryp bilýäs. Indi birinji reaksiýada nämäni ýazyp bileris? Birinji reaksiýa görä tizligi ýazsak, ýagny tizlik. Şuny rate diýip belän, re bilen belän, köpeltme k. Bu hemişe-de şol bir san bolýar, hemişelik munuň ady. Ýagny HK hlorkiňki nol on konsentrasiýasy. Köpeldýänem munuň näçinji derejä baglydygyny bilemok men, x diýip belän. Köpeltýäsem se iki o dördüňki nol on bäş. Oň kom näçe derjesini bilemok y diýip belän. Tizlik berlen bize üç köpeltmek on üsti minus ýedi. We edil şoň ýaly ikinji reaksiýada buňa re bir deýin. Ikinji tizligem edil şoň ýaly ýazýan. Bärde-de k üýtgemeýä. Nol on

Şulary şuňa bölsegem dörtden bir bolýar, ýagny on üç minus ýedi, on üç minus alty, köpeltmek on üç minus bir diýip bilersiňiz. Garaz matematika hasaplamalaryny men hasaplap durman gönçtaýda y iki diýip ýazýan. Indi y-imiz şu taýda dursun. Indi biz y bolanda, ýagny şunuň derejesi, ýagny 2 Şonuň üstüne iki goýanda. Indi biz şuň üstündäki x näçedigini bilemizok. Şu x tapmaly. Ony nähili tapýas? Ikinji bilen üçünji reaksiýanyň şul ikisiniň arasyndaky baglanyşyk bilen tapýas. Ýagny bir bilen ikiň arasyndaky baglanyşyk bilen şuň iki derejesiniň ikidigini tapdyk. Indi iki bilen üçüň arasyndaky baglanyşyk bilen x tapýas. Ýagny başdaky Hg hlorkiniň derejesini tapýas.

Üçünji reaksiýany ýazýas, ýagny k köpeltmek nol nol bäş x derejesi köpeltýäsem nol otuz derejesi kwadrat. Alty köpeltmek on üsti minus ýedi. Indi bärde-de ýokarkyny aşak kylara bölýäs drop şeklinde şular gysgalýar k-lar gysgalýar Bu iki bolýar. X-ler umumy alsak nol on bölmek nol nol bäş iki. Ikiniň x-nji derejesi deňdir. On üsti minus ýedi etsek munuň. On ikini alta bölsek iki. Garaz şuny şuňa bölsek bir biten on on köpeltmek on üsti minus alty bölmegim alty köpeltmek on üsti minus ýedi. Bu-da iki bolýar. Diýmek aşaky ikiler meňzeş x-imiz bir bolar. Şu bolýar. Onda bizde A-da reaksiýanyň tizlik formulasyny ýazyň diýýär. A-da biziň reaksiýamyz onda tizligi, ýagny R harpy bilen bellesek, rate deňdir K köpeltmek birinjiniň konsentrasiýasynyň birinji derejesi, ýagny HG hloriki köpeltmegem ikinjiniň konsentrasiýasynyň kwadraty, CkO4 2 minus m kwadrat bolýar. Biziň reaksiýamyz şundan ybarat. B-ni geçýäs, reaksiýanyň K hemişeligini tapyň diýýär. Reaksiýanyň K hemişeligi nähili tapylýar? Ýagny tizlik. Şu taýdan görüň, tapyp bilersiňiz. Ýagny birinjiň konsentrasiýasy 0, 10, derejesi 1 diýip aldyk. Köpeldýäs, ikinjiňki 0, 15. Derejesi iki diwal dykgyçdaky k goýan, ýagny reýds deňdir k köpeltmek nol, on köpeltmek nol on bäş kwadrat köpeltmegim üç köpeltmek on üsti minus ýedi. Şu taýdan üç köpeltmek on üsti minus ýedi bölmek, ýagny şu öňre şu deňdiriň o tarapyna bölmek edip geçireňiz. Netijede k çykýar kalkulýatorda görseňiz. Bir otuz üç köpeltmek on üsti minus

Biz tizlik nämedi? Rate formulasyny ýazýas. K, K-ny biz ýaňky jogapda tapdyk, bir butin otuz üç köpeltmek on üsti minus dört. K köpeltmek HG hlorkin konsentrasiýasynyň näçinji derejesini alýardyk? Birinji derejesini alýarys, ýagny nol nol nol nol nol üç bir. Köpeltmegem SO dördüň hem derejesi, ýagny şunuň nol nol ikiniň hem kwadratyny alýarys. Boldy, deňdir. Şonda bolanda reaksiýanyň tizligi üç bütin ondan üç köpeltmek on üsti minus ýedi çykýar takmynan. Boldy bu günlük şulardan ibarat. Sag boluň, saglyk